Manda kudzila. Manda. Mairuda.
Ah, mukaita zvokutamba ka? Sorry kana ndakutouya, sorry. Oh. Kata kwacho. Mukaita zvokutamba mbere kwaibati. Ndakutouya.
Ande. Tanonoka ka? Tanonoka zingati pa eche. Ah, ngatikasike.
Eh. Matambudziko aya. Ah, vanhu ana.
Ah, nhamo inokudzidzisa asi. Ah. Saka mati panozara mai rudo. Zvisingaiti.
Vanhu vanenge vakazara muvhungu. Ah, kunze kune nhamo. Ah, ndatambudzika kana. Eh. Handisi ndega. Ah, nikaona piu inenge kuiko. Komada. Kwashi.
Makapfeka trouse. Sekuru iwa hatombodi kuzviona zvemutode izvi. Ah, vatombofa vakada kutozviona. vakatoona makadai so munotodzoserwa kumba pagedpfekereiwo trousi naye amai rudo ndo mhepo ka dzatinotaura idzi madha ah. ah.
saka ndoita sechirega ndimhanye aiwa dzokai zveni madha eh. imini mukuona madha kudzilaka zvamakutoita eh, eh. nezvekutoti imini makuchomwa ndipaka mari keke ndotomhanya handakudza kuti kune kiwo ende manje manje nguva dzakutodoka kwanokumbidza kufamba kana kuti ndozokumbira chekumonera ndasvika kune vamwe hazviite ah, iyo jeko vanototi jeko riya kubatidzana batidzana havadi vanhu vanoti chinhu chako saka makuenda imimi eh, eh. munondipirwa mhm. saka imimi ndakuda kuti muchindipa ka 100 keke handiti mukandipa ka 100 keke ini ndochinokuitirei madziri acho ndodzoka vanondiudza mainstruction ekuti moita zvakadai moita zvakadai munyatsoteerera mai rudo please eh. munyatsoteerera mainstructions handiti aiwa ndinokuitirai ende madhawo kuti mashura chaio ah.
peka trauzi kumasowe Alright, tichene ndokuonai kumba. Alright, mai Rudo toona. Alright.
Hey, ndanorwara. Ende zvanabva zvaibva zvanatsopindira ndanishiya kuti ndomudzosera sei kumba. Pandangoona apfeka mutodo chete. Moyo mangu muri kufara. Ah! Hey, mukadzi yeyo uyu. Nemadadiro anoita afunga kuti nini ndingaswere kumbiridza nenyaya dza Domiri dzanu nenyaya dzake pakai ndiri amai vake ndiri atete vake ana atete vake vadi kumutsvagira mwana zvavari kuona kuti aite mwana inini manje ndini rojowo zvaro ndoitawo dzangu itsitsi dzedzo kubvisa mwana wemva namadziwa o oh, e eh, kamari aka inde mufunge nhasi ndafara e eh, hundred dollars handina kwandinoenda tombotsvaga chimudzi chacho katongompa zvimudzi izvozvo izvi akapusawo kauya kutsvuka akatsvuka akakumbidza kutsvuka akabva azviziva akabva unonge akadzidza stereki zvino inini saizi yevanhu vakaita seivavo ndinani kungoti kuzora futa kuda zvanatsokwana here zvinonatsomeka sense ndomuti Isa hanzi isei chibhodhoro chemukaka nehuchi moisa nhingi idzi dzinonzi chidzi dzandadzura apa padzichatanga kutungira ndomuudza kuti hanzi ndipo pazvichabva zvatanga kuita mwana anotouya after two weeks unenge watone maresults akaona jira rakadai so anoti haa amai rudo vane rudo eh. ndingabve kupikita kwesokuya kuzoitira vanhu vane harare rudo

Murunza.
Tobunzwa.
Eh. Eh, mafamba zvakanaka. Ndafamba zvakanaka.
Mm. Imi, mother ndati ndamuiswa mazai. Mazai mai mudo.
Five mazai kuti murwa mabishi kudai. Ndatozoti she is my sister. Eh. Eh. eh. Kwa kuti ndimuisa ko ndagoziva kuti ndazvinyudza. Eh. Pakuzomuiswa mazai. Mm. Ndagudurwa. Ndigodirwa magate Kwendi. Hazvina mhosva kana waitira inini kani nhai mai rudo. Laki pamba nevamwe madzimai vanga vane dress ravo ndivo vatozonditi ah madha chiimira iri kupei dress iri muchidirwa makati kwakudirwa makati. Madirwa mvura.
Ndadirwa mvura kubhubho. On behalf of me.
Oh. Kana ndimiwo. Mai rudo ndaisazoti munondida kudaro munoziva. Ah. Taiona muchindijinyura jinyura pamba panapa kungoti hamundide ini hamuzivi here vanhukadzi kana hapasvika kapa manguva yakaumanika kudai tinomuziva nazvo ah, eh, I love you my sister ende maita henyu mairusaka vazondipa muteuro uyu eh. hanzi midzidzi handimukudziona idzi eh. munodziisa mumukaka munongochisa mumukaka Eh. saka pachichatanga kutungira tungira tungira eh. inenge muchimwa mukaka uya kahwani pazuva kuseni musati mamuka musati madya kana chii kapu yenyu modai hamuzadze kahwani pazuva paunenge wakutungira tungira kutungira tungira kudai so eh. zvinenge zvichitoita vatoti after two weeks Test iya iya iyi. Pregnant test.
Eh, yoze. Eh, ah, zvafamba. Zvafamba. Eh, ah, uko manje ndiko kwandikatoenda pana Rudo. Ndandisinga ndanga kufanira ke ne. Ndichakutengera drink mwangu. Ah. Ne mangwana chaye chaye ndikangoenda kwandoda kuenda. Ndiri kukutengera drink. Eh, eh. Thank you so much my Rudo. Saka musakanganise ni. Eh. Mongoti mukaka. Pachinenge chichitungira paimene chingodira 1. 1. Ka 1 ka 3 days.